Bu günki gepleşigimiziň gysgaça temasy Ýewropada bakalawr arada. Ondan soň myhmanymyzam Guwanç, özi Ýewropada hem ýaşap, hem öz işini edip ýör we bize bakalawr barada-da gysgaça maglumat berer. Men özümi tanatsam, men özüm Guwanç, Belgiýada ýaşaýan, işleýän, programmist, ugurdan öň işledim Ýewropada, häzir öz Öz startup-ym edýän. Health care üstüne. Indi okuwa girişmezden öň ilki nirede okamakdan beter kime görä aýdýas şunda. Ýagny kime görä, her kime görä däl-de okamak isleýän indi hakyky okuw öwrenmek, ondan soňra tapawutlanmak karýerasynda, uly üstünliklere ýetmek üçin okamak niýeti bilen diňleýänlere. Ýüzlenip aýdyp geçireli diýdik-dä gepleşigi. Ondan oňa seredemizde-de Ýewropada okamak üçin ilki bilen biraý köp özüňizem bilýänsiňiz eýýäm gyzyklananlar köpüsi öz dilinde oka diýendirler. Öz dilinde okasaň arzan, Germaniýada öz dilinde okasaň arzan, ýa Gollandiýada öz dilinde okasaň, Italiýada. Ýöne bize kyn bolany üçin iňlis dilinde okadyp bolýan ýurt, oka diýen ýurtlar we iňlis dilinde bakalawry aňsatlyk bilen girip bolýan ýurtlaryň arasynda biz Öz jigimiňem okap ýöreni üçin Italiýa barada aýdaly diýdikde Italiýa we birazjygam Belgiýa barada aýdaýyn. Soňundan giňişleýin yza gaýdaýarys. Sag bol. Indi Italiýada iňlis dilindäki bölümler bir on-on bäş prosenti ýalak bölümler Italiýada iňlis dilinde okadylýar. Indi Rimde-de, Milanda-da, beýleki uly şäherlerinde-de. Ýöne olara okamak üçin iňlis dili, TOEFL, meselem, Belgiýada segseniň üstünde soraýan bolsa, Italiýada ýetmiş iki zat soraýar. O tarapdan amatly aňsat. I ýöne italýanlarda ekzamene girmeli hemme kişi. Internetden tabşyrylýan ekzamen bar, ýa olaň öz SAT-si bar, SAT, umuman SAT-a girseňem bolýar, ýa-da olaň öz edýän ekzameni bar, şoňa girseň bolýar. Olam eger özleriniňkä girseň özleriniňki aňsat nämä garaňda. SAT garaňda özleriniňki aňsat bolany üçin meň öz jigim we olaň öz edýän ekzaminlerine girtda. Ol iňlis dilinde girýän. Esasan matematika, logika birazjygam okajak bolýan bölümge degişli. Eger inženerlik ugrundan okajak bolsaň, inženerlige degişli biologiýa, fizika, himiýa bar. Ýok, gumanitar bilimler okamak isleseň, biznes okamak isleseň, oňa degişli birazjyk, bir-iki sorag, köp däl ol, bir elli, altmyş soraglyk egzamin bolýar. Şoň on bäşisini etseň, käbir ýerlerinde noldan ýokary etseň, şansyň bar, girme. Ýa nol almasaň bolýar. Ekzamendanja on alsagam geçip bilýäň. Käbirlerinde elli prosent goýýarlar baly. Meselem, altmyş sany sorag bolsa, şonuň otuzysyny edibilseň bolýar. Inženerliklerde, meselem, kompýuter okamak, AI okamak isleýänler talap köp bolany üçin, o taýda ýaryş ýokaryrak. Şo nemäni geçseň hem girip bilmän bilýäň, sebäbi neme bar, limit bar, kwota bar, näçe kişi alýandygy barada. Şeýleräk, iň gowy tarapam italýanlar paçti mugt okaýan. Döwlet okuwlary elýeterli Türkmenistandan gelýän talyplar üçin. Sebäbi italýanlarda okuw tölegi gelýän ýurduň girdejisine görä, maşgala ýagdaýyň girdejisine görä kesgitlenýär. Eger baý ýurtlardan gelýän bolsaň, meselem, Belgiýadan gelýän bolsaň, töleýän okuw tölegiň has ýokary Italiýada okamak üçin. Türkmenistandan gelýän bolsaň, biz şeýle klassifikasiýalar bar-da, bölüngi. Biz şu iň pesli Afrikadaky ýurtlar bar bolsa, biz şoň bir üstündäkisinde. Iň arzan biz okamzok, ýöne bir üsti, ýaňky özbekler zatlar bilen deňräk bahadan, ýöne gysgaça üç ýüz ýewrodan müň bäş ýüz ýewro aralyk düýtge. Okuw tölegleri. I Aşgabatdanam wiza tabşyryp bolýar. Ýa o bärde esasy nemesi şol daş ýurtda Ýewropada umuman okamak isleýänler üçin esasy şu bärde posolstwosy bolan ýerden nemesse gowuda. Bolmasa häzir käbir ýurtlar üçin özbege gitmeli bolýar ýa azerbaýjana ýa-da türkden neme etmeli bolýar wiza alyp aýratyn tabşyrmaly bolýar. Ýöne şo tarapdan Italiýa ýeňil bärde arkaýyn dokumentini düzedip tabşyryp bilýär. I plýus hany beýleki ýurtlara garandada mysal üçin Belgiýany alamyzda Belgiýa garandada ýyllyk tölegi arzanda bakalawr okajak. Ýyllyk tölegem arzan girmegem aňsat. Belgiýa talap ýokary girmek kyn. Ýaňky diýşime iňlis dili sertifikat ol ýetmiş zat bolmaýa toýflnyň segsen bäş zat almaly segsen dört mi näme. Ondan soňra ol ýaly arzan okuw ýok. Şoň üçin neme tarapy bar? Ýaşaýyş gymmat bolany üçin hasapda görkezmeli blok hasabyň gaty ýokary. Ondan ösen bizde ilçihanasy bolan ýurtlaryň arasynda Angliýa, Germaniýa, Fransiýa, I, Italiýa seretseň iň amatly, iň aňsat girip bolýany we okuwam dünýä derejesinde bir kabul edilýän ýer Italiýa. Iň aňsat-da. Ýöne okamagy aňsat diýenlerine okamagy aňsat däldir. Talap ýokarydyr. Köp kişi soraýar, hem işläp, hem okap bolýarmy diýip. Bar-a, o nemesi ýok diýýärmi, ol biraz kynrak, o meselesi. Ýok, ony edip bolýar. Men özüm işläp ýörün Rimde. Okaýarym, işleýärin. Ýöne ýaňky diýşim ýaly, okuw ýeňil däl-de. Bu okuw biraz köseýä eger okamasaň ýeňiljek geçip bolanok türkdäki ýaly meň özüm istanbulda okamsoň kän soňky güne goýup egzamine girip geçip bolýada. Gowy talap edýär diýýän maňa onda nemesi. Talap ýokary ondan soňra ýaryş ýokary. Şonuň üçin ikisini bile alyp gitmek kynrak, ýöne başaryp bolýar. Dogry. Indi Bram şu soraglarda iň köp soralýan nemeler, şol aňryk baramyzda diýýär, mysal üçin ýa italýança köpüsiniňki ýok-da, hiç hili bärde italýan dilinem kän öwrenilmok, duransoň esasy iňlis dili bar, indi TOEFL bilen girýänler iňlis dilä taýynlykly bolýan. Meselem, öz her kim indi hany Şol ýaňky sen on bäş prosenti neme diýdiňä iňlisçe bolmaly diýdiňä mysal üçin bolýa bölümler zatlar diýip aýtdym ol medisinany iňlisçe okamak isleýänler bar italiýada bolýamy diýip ondan soň ýaňky it ugruny olar şony ital neme italýança dälde iňlis dilinde okajak öz bölümini diýä hiç hili beýleki italýan dilini kän bilemzok diýä şolara nägerek bolýa ýagdaýlar. Medisina ugry saglyk ondan soňra nemeler law hukuk Bular ýaly kärler dil esasynda bolany üçin dil ýogy ýerli dil bolýar. Hemme ýurtda şon ýaly. Medisinany iňlis dilinde okamak üçin private uniwersitetlere gitmeli bolýar. Ýa-da iň gowusy Amerika ýa Angliýa gitmeli bolýar. Iňlis dilinde gürleýän ýurtlara. Ýöne IT ugry, AI ol baý ýaly. Olaň hemmesi iňlis dilinde, kompýuter iňlis dilinde. Meselem, men şu aý öz birjigimi taýýarlanyp ýör, Rimde okamak üçin Sapienza uniwersitetiniň Artificial AI and Applied Computer Science bölümi bar. Meselem, üç ýyllyk programma we Sapienza uniwersiteti gaty prestižnyý şu temada, sebäbi güýçli bir professorlary bar. Dünýä belli güýçli professorlarynyň biri. Şonuň ýaryşy hem ýokary oňa girmek. Meselem, şotna otuz bal alsaň bolýar, ýaňky aýdýan ekzamenimden otuz bal alsaň bolýar. tabşyryp bilmek üçin ýöne ýigrimi bäşmi ýigrimi alsaňam bolýar ýöne men seretdim geçen ýylky geçenleriň sanyna otuz baldan aşak dalanlar geçip bilmändir da otuz baldan hmm. aşakdakylara ýer ýok dolýar göni we ir tabşyrmaly häzir şu aç tabşyryşyklar dekabrda başlady egzamin fewralda bolýar egzaminden bar doly martda garaşyp otyrsyn maýa çenli tabşyryp bolýar Maýyň on bäşlerine çenli tabşyryp bolýar. Gowy uniwersitetleriň bary gutarýar-da maýa çenli. Şonuň üçin tijenmeli, plýus ýaňky nemäň bolmaly. Ekzamenine girmeli lokalnyý. Hä, oňa-da o hakda-da neme aýdaýyn. Eger-de Italiýada inženerlik ugrundan ýa tehnik tehnologiýa ugrundan okajaklar bar bolsa, şonuň taýýarlyk kitabyny men satyn aldym-da, ilkinji satyn almak gerekkä. Onnoň ýazsynlar, men onnoň ugradaýaryn. Daň özi. Şol ýaňky ekzameniň şol öň nemeden soraglary barda öňki çykan soraglar şoňa taýyn. Hawa ekzameni täzelediler. Karoç öň başga ekzamen edýärdiler. Şu ýan noýabrdan beýläk täze ekzamen çykardylar. Diňe şu inženerlik stem science ugrundan science tech engineering math ugrundan okajaklara täze ekzamen döretdiler noýabryň geçen ýylyň noýabrynda. Indi men onuň üçin kitap satyn aldym öz jigim üçin. Şonda şon şony paýlaşaýan onda nädip eger tek ugrundan okajaklar, ýagny kompýuter, bio bioinformatika, şoňa degişli zatlar. Hmm. E onça näme soňunda wideony görenlerinde e, Hawa, kommentariýa ýazsynlar men paýlaşaýan alan satyn alan kitabym. Dogry. Biraz indi şuny ýala ýaňky biraz şu ekzamenden diýelim ki minimum otuz bal ondan soň şu otuz balyň ýokarsyny aldy bul geçmäne hak gazandy bärde toýfylym bar ondada mesele ýok hiç hili dokumentasiýa işinde indi wizasyny alyp aňryk barandan soň şol neme nägile patkursa dem edýärmi ýene okamaly bolýamy alty aý ýa bir ýyl ýaly ýada göni birinji kursdan başlap bilýärmi. Indi bölümiňiz iňlis dili bolany üçin göni, ýüz prosent, pat kurs ýok. Ýöne uniwersitetiň içinde berilýän hemme uniwersitetlerde-de mugt dil kurs berilýär daşary ýurtly talyplar üçin. Şoňa gatnaşyp, ýöne italýan dilini öwrenmek zerur. Olam dürnegi durmuşda bil aýlandyň-a Milanda, görüpmi? Hiç kim bilenok. Italýan Milanda birazjyk turistlik ýerlerinde, merkeziräkde birazjyk gürläýmeseler, Ýaşuly bar-da, nämede aýlanyp durarkäk, Çörçde. Uniwersitet, Milan uniwersitetiniň kampusynda gabat geldi, şolaň çep elinde. Hawa-hawa. Käte adam bilýär, bilýäňmi? Onnoň ýerli dili bilmek zerur-da. Geleňden soň ýöne okuwa başlaýaň, o taýda gürrüň ýok. Ekzameniňem iňlis dilinde, sapaklygyňam iňlis dilinde. Masaby neme neme ýagdaýynda nälelik bolýar indi käbir bölümlerde şunýalak bolýada ýarsy şo italýan dilinde bolýar ýarsy iňlis dilinde elli elli bolýanlar bolýara mysal üçin onda bir alty aý ýaly Onda okamaly awa onda okamaly onda b iki derejesini almasam başlatmaýarlar tapa. Biram şu geç indi şu ýyl geçen ýylyňda da bir bir iki sany nemede gabat geldim şunýa soraýanlar emma mysal üçin Toefl ba ok iňlis dilime göwnüm etýä diýä öz bilimime-de göwnüm etýä diýä hiç hili mesele ýok hany ýöne şol bärdäki bank şody nähili etmeli diýip sorýa da men özüm meň öz maslahatym umuman hany göni şol wiza girmäkäňiz açyp şony neme etmäň diýän da biraz göwräňden taýynlykly bolup şoňada geçen ýyl seň nemedenem boldy öýtýän şol men iki ýegenim şeýdip wiza albilmepdi. Men kiýenim şey. Ne o visa taktik, o da ýa tactical. How tactical how you get a visa without getting rejection and losing your 200 euros. Indi o temada biraz tactical diňlemeli goýan ki, sen aýdyşyň ýaly tejribeli geçilen ýoldan gitseň gowy, soňky minuda goýsaň o ýa bolanok. Eger maşgalada dowamly girdeýji gazanýan adam bar bolsa, onda aňsat, meselem, ejeň-kakaň bankyň üstünden aýlyklary gelýän bolsa, ýakyn hossarlaň ýa ataň, eneň, onda bir zada sud edip bolýar. Seniň daşary ýurtda okajak çykdaýjyňy ýapyp bilýänlikleri bardy. Eger-de dowamly girdeýji ýok bolsa, ýaňky ýalak, bankyň üstünden gelmeýän bolsa pullary, nagt bolsa, Sen soňky bir aý iki aý galanda pul goýsaň buýdyp banka wiza alyp bolanok göni göni rejection. Şon ýaly ýagdaý bolmaz ýalak men özüm ýegenlemiň ikisi şeýdip wiza alyp bilmepda. Ikisem bir ikisem milanyň töwereginde okamaldy. Şoň üçin şon ýaly ýagdaýa girmez ýalak öňündenjik taýýarlansaň gowy. Hawa öňränden şol indi şu wagtdan taýynlansa da bolýada aslynda. Hawa hawa edilýärdi. Şu wagtdan hasaba. Sen okuwa tabşyranyňdan eýýäm şu bank şoduňam bilelikde göz öňünde tutmalyla wiza üçin. Tomskda wiza tabşyrjagyňy pikir edip. Hawa öňünden sebäbi göni baranda eýýäm täze açylan bolsa wiza almamagyna sebäp bolup bilýärda şonuň üçin menem köp aýdýan şum ýalak esasy diňe Hani iki iki taraplaýyn naraý hem sertifikadyň iňlis dilini taýyn bolup durmaly hem bärden bank hasabyň taýyn bolup durmaly eger ikisinden biri ýok bolsa problema daraý tak şony bolmaz ýaly ondan soň ýaňky aý indi köp neme soralýar Köp kişi aýdýar şuny ýalak, meselem, tomuslary işläp bilýärmi diýip soraýan, emma, mysal üçin, indi tak okuwyň wagtynda kän elleger öýdemok. Mysal üçin, ýaňky ýaly IT ugrundan okasa ýa-da AI ugrundan okasa, sebäbi sapaklary ýetikdä, hepdeçe full doly bolýar-da, onda onda wagty nädip aýryp okajak diýip, näme işlejek diýenki ýaly, ýöne ýalňyşmasam ýigrimi-ýigrimi bäş sagat, ýigrimi sagat wagt berýär öýdýän hepdelik. Okuw döwri ýigrimi sagat işläp bilýän, dogry aýdýaň, okuw wagtynda. Sen dokuz aýlyk, on aýlyk okuw möhletinde ýigrimi sagat işläbilýäň. I ýaňky ýaly tomus kanikul wagtynda full wagt işläbilýäň. Resmi. Ýöne italýanlar şeýle, italýanlar onuň ýaly resmiýete görä hereket edýän adamlar däl, bir içerik girýänçä. Içerik gireňden soň saňa işläber, ýigrimi sagat işle, otuz sagat işlediň diýeli, ýigrimi sagadyny saňa resmi töre ýollar bilen tölärler, on on sagadyny resmi däl, nagt bererler. Italýanlar şo tarapyna gowy, neme däl. Germaniýa ýaly däl. Belgiýa ýaly däl. Bärde biz Belgiýada hemme zat talaba laýyk, resminama görä gitmeli. Sähel bir zat üýtgetseň bolanok. Italýanlar rahat. Dogry. Şolam gowy başda öwrenişmek üçin bilýäňmi sen adamlar bir rahat bolsa gowy da stres edip börenler bar da ondan hemme zady bolşy ýaly etmeseň şu tupan tuzuryp börenler ondan şu kän hezillärler. Na wa wa. Indi şu ýaňky nemede bira nälet diýsem, hökmany suratda okuw diýip barýanlar bar, biram karýera diýip barýanlar bar. Bu karýera diýip barýanlara näleräk maslahat berýäň? Mysal üçin, karýerany ösdürjek diýe şon ýalak nemelerde. Indi karýera üçin pikir edýänlere men asyl bölüm saýlamazlaryndan öňürti Ýurt, bölüm, şäher saýlamaly, nobat, ilki bilen şuňa göz ýetirmeli-la. Hany diýerler-ä, seň töweregiňdäki bäş sany dostuňa aýt, seň nähili adamdygyňy aýdaýyn diýer-ä. Şol dostuň seniň nähilek bolýanyňy kesgitleýän bolsa, ýakynja oralan market, ýagny bir ekonomiko, Seň dostlaryňdan beter seň geljekdäki üstünlik şansyňy gaty uly kesgitleýär. Bu näme diýmek bolýar? Eger-de sen kiçi suwda bolsaň, kiçi suwda ýüzýän bolsaň derýada, o tada uly balyk bolmaýar. Uly üstünlige ýetip bolmaýar kiçi bazarda. Sebäbi şansyň az-da. Şansyňy köpeltmek üçin ondan ýeke-täk edip bilýän zadyň bar. Uly şäherlere, Has dinamik, ilaty köp, ekonomikasy uly bolan ýerlerde bolmaly. Meselem, Italiýa Milan we Milanyň töwereginden ybarat. Biram Rimma. Galan ýerler pes. Ekonomik. Onnoň meselem şuňa şuňa göz ýetirip bolar. Sisiliýa gitseň ýa Napola gitseň, o taýda-da okuw arzan, girmek aňsat zat. Ýöne O taýda bir iş, karýera etmek mümkinçiligi kän bolmaýar. Sebäbi o taýda uly firmalar ýok. Ýa-da uly neme ýok, hereket ýok, ekonomiki hereket ýok. Meselem, türkdenem mysal berseň, a Istanbul bar, biram galanlary bar. Hawa. Istanbul gaty dominant ýa-da Rossiýada Moskwa gaty dominant, Türkmenistanda Aşgabat gaty dominant bolşy ýaly. Şonuň üçin ilki bilen karýera ugrundan okajak bolsaň, ýa-da karýera etjek bolsaň, Meň maslahatym Milan töwerek biraz gymmadrak Rime garaňda. Ýöne men özüm Milan töwerekde bolar. Özüm eger şon ýaly neme bolsamda ambitious bolsam arzuwlam daş ýaryp duran bolsa men Milanyň töwereginde ýaman köp uniwersitet bar. Milanyň özünde bolmasada kyrk minut elli minut uzaklykda poýez bilen gidip bolýar. Şu taýda okamak. Sebäbi Milanda gaty uly finance ugrundan, finans ugrunda-da uly firmalar şu taýda, inženerligem uly firmalar şu taýda, bank ugram şu taýda i ol fashion o zatlaram şu taýda. Olar üçin Milanda mümkinçiligem köp i pulam köp. Okuwdan soň karýeraň internshipler edip dowam edip galyp gitmäge. Ine şol şoňa görä saýlamaly. Ondan gidip Florensde okanyň kän gyzykly. Florensde dizaýn okap bilersiň, fashion okap bilersiň ýa-da arhitektura okap bolar birazjyk, ýöne kän o taýdan inženerlik okamak üçin gidiljek ýer däl-le Florens. Ä o biram neme bar dagy nädip diýsem mysal üçin ýaňy Istanbul mysal berdiňä sen özüň Istanbul okadyň ony bir giden çäreler geçirilýär dagy okuwa degişli okuwyň daşyndakylara gidip bolýar mysal üçin ýöne men häzir özüm Balkesirde okam soň kiçi dagy kän onýaly çäreler ýok ýa-da aralykda Epesli ýol bolany üçin her çärede gidip bolanok, mysal üçin Stambula her birine gatnaşyp bolanok, ýöne ýaňkyýalak göni özünde bolsa, Milanyň özi hem özünde okasaň, ýöne ýaňkyýalak pursatlar bar karýera üçin, ýöne okap ýörkäň intek hiç hili diplom zat almakaňam eýýäm nemeler barda, mysal üçin üçünji kurs, ýöne eýýäm işe başlapdyr mysal üçin belli bir nemede iş tapyp şony öz nemesinde ana şo neme gowy, mysal üçin täze başlady. Tanyş edinmek üçin hem gowy. Gaty köp tanyş edinýäň. We uly şäherlerde uly arzuwly adamlar bolýar. Kiçi şäherlerde kiçi arzuwly adamlar bolýar. Edil obada bolşy ýaly. Obada adamlarda uly arzuw bolmaýar. Uly şäherlerde adamlaryň arzuwlaram uly, issem-pissemlerem uly. Ondan öň ýaňky diýýäniňde, ýaňky şäherde uly köp waka bolýar. Ýene olam bir neme bar. Iki aýrym bar, adamlar iki şekilde pikir edýär. Neme temada? Şans temasynda, durmuşda şansly. Durmuşda şansly dogulýarmy, dogulunýarmy? Ýa-da şansly bolunýarmy? Eger-de siz şansly dogulunýar ynanýan bolsaň, o taýdakäň üýtgedip boljak zat ýok. Şansly dogulansyňyz ýa dogulunýarsyňyz. Ýöne men şansly bolunýanyna ynanýan-da, şansly bolup bolýar durmuşda. Şansly bolmak üçin, ýaňky ýaly uly şäherlerde bolsaň, şansyň göni köpelýär. Ýa-da dogry bölümi saýlasaň, şansyň göni köp bolýar. Men kompýuter okadyk-a ikimiz-de. Hawa. Şo kompýuter okanyň üçin saňa açylýan gapylaryň sany has köp-dä, beýleki mugallymçylyk okanyňdan. Hawa, hawa, beýlekilere garaňda. Şonuň üçin özüňi şansly etmek üçin karar almaly-da. Meselem, gidýän ýurduň, okamaga gidýän şäheriň seni şansly edýärmi has köp, ýa-da Maňlaýda näme bolsa şony görmeli. Şony pikir etmeli. I ýaňky ýene-de yzdan başlaýasda biz ýewropalylara garanda. Olar eýýäm bir näçe dili bilýär. Senden has ekonomik ýagdaýy gowy. We sen bir okuwda bile bir işe ýaryşýaň aslynda. Uniwersitetde bile bir ok bir uniwersitetde okaýaň. Günüň soňunda bir ýaryşýaň. Ýaryşyň netijesini her kim Ekonomiki success-e ýetmeli. Iş başarmaly, iş edip bilmeli, öz işini gurmaly ýa işe girmeli gowy işe. Indi şony ýa yzdan başlanýan ýerde, eger-de bir ýaryşa yzdan başlaýan bolsaň, meselem, ylgamagy pikir et, estafeta, yzdan başlaýaň. Nädip ozup bolar? Tä ýaryşmaly-la, olaryň dilini-ä bileňok sen. Italýanlardan gowy italýança gürläp, iş almaly-la, olardan tapawuly. Şo taýda iň uly strategiýa, iň uly taktika, Meň pikirimçe ýaňky mugt geçirilýän çäreler bar student zat ýaňky ýaly şolary gaty gowy peýdalanmaly tä hemme kişä açyk o taýda hiç kim senden nirden geldiň diýip soranok şo taýda uniwersitetde okaýanyň üçin bu student kartyň bilen hemme zat edip bolýada. We şony indi oň mysaly hökmünde men Zürihde wagtym Hackathona gatnaşmak üçin gidemde, Hackathon hemme kişä açyk, Zürihiň ilatyna açyk däl. Men o Hackathona Germaniýadan geldim. O wagtam men Maltada ýaşaýan, hiç baglanyşygym hem ýok Zürih bilen. Ýöne Zýurihde, ýaňky diýşiň ýaly, waka köp. Hakatona ýeňiji bolara ýigrimi bäş müň, otuz müň ýewro baýrak berýärler, frank. Menem gitdim. Ata, çykýan çykdaý diýiň, näme, müň, müň ýewro zat çykarýaň. Ýöne utubilseň ýigrimi bäş alyp gaýdýaň. Onnoň şeýdip, şo taýda adamlar bilen tanyşyp, o pikiriňi ýaryşdyryp görüp, birinde hiç zat alybilmedim, ikinjide ýigrimi bäş aldym-da ýöne. Tamam. Ikinjiden Ondan soň film boldy. Awa, indi ýaňky iki sany, üç sany zada ol men ondan öň köp zada gatnaşdym. Istanbulda atym ýöne köpüsinden feýl edýäň-de. Ýöne feýl edip edip edip, ondan jemini hasaplanda men plýusda-da. Ýa men onça çärä gatnaşmak üçin ýigrimi bäş müň frank pul çykarmadym-da. Şol ýaly taktikalar bilen yzdan gelýärkäň öňe geçmek mümkinçiligi bolýar. Ýagny olam student wagtyň köpmesi mugt. Hiç ne töleg tölemeýär. Gatnaşmak üçin hem ýaryşmak üçin hem. Indi nähili edeli? Ýuwaş-ýuwaş jemlälimi? Gysgaça, nirelerden? Ýaňky Italiýadaky, Italiýada okamagyň ýaňky näme üçin gerek? Bizde birinji bilen aňsat başlap bolýar. Ösen ýurtlaryň arasynda iň, iň aňsady Angliýa, Fransiýa, Germaniýa, Italiýa şolaryň arasynda iň aňsady. Plyus iňlis dilinde okuwlar bar, egerem esasanam tehnologik ugurdan okajak bolsaň. I o iňlis dilem gaty ýokary bal talap etmeýär, Germaniýa ýa-da Belgiýa ýaly. Ýetmiş iki zat TOEFL-dan ýeterlik bolýar ýa alty ýarym IELTS-den. Oň üstesine-de okuw töleg türkden arzan. Hawa, türkde-de şondan kän çykýar daşy we hasaplaýaň neme bankyň üsti bilen geçireňde-de soň. Ýok, men jigim okap ýör, jigim okaýar, ýylyna üç ýüz, üç ýüz ýewro töläp durýar. Onsoň inženerlik okaňda müň ýewro zat-da. Ýaňky AI okanda. Oň daşynda iň gowy tarapy Italiýaň nahary gowy, tebigaty gowy. O zatlary aýdyp oturmak gerek. Hemme kişi bilýändir näme. Taryhy baý. Men men ne meselem geçende gidem gidemde şo Ýewropa gidemde üç üç ýurtda boldum-da, Germaniýada boldum, Italiýada biram Wengriýada boldum. Iň halanym meň özüm şo içinden saýladym ony Italiýada. Naharam bize ýakyn, tebigatam ýakyn. Adam, adamlaram oňa, adamlaram ýaman mähirli, biraz gürleşmäge açyk. Şadyýan, adamlaram nemesi gowy, gatnaşmak üçinem gowy, ýaňkyýalak. Nälet diýsem, buram men şu nemänem aýdaýyn diýip gördüm. Geçende köp kişi soraýar-da, mysal üçin, scholarship nädip alyp bolýar ýa-da nädip gidip bolýar. Men aýdýan indi, hälem birküç kişi bilen nemedemde, gabatlaşamda-da şuny ýaly soraldy welin, Şu temany şu taýda aýdyp geçeýin-dä, soň her gezek şo bir zada jogap berip durmaz ýaly. Mysal üçin, meň öz indi diýýänim-de, özümem talyp bolup gördüm, şu wagtky talyp boljaklygyň ýerine goýup görýän-de, özümem welin, mysal üçin, biri saňa skolarşip berýän bolsa, bir uniwersitet-de, biri diýmäli, bir uniwersitet, bir neme berýän bolsa, näme üçin bermeli diýen bir sorag bar-da, mysal üçin, näme üçin saňa skolarşip bersin? Indi, Tak, ol Ýewropaň öz içinde ýetik da skolarşip beriljek adam biz näme nemeden hem TOEFL-y ýokary balla, hem ýaňky şo taýynyň orta mekdebini gowy gutaran derejede. Ondan soň men aýtýan hany hem TOEFL-yň has şolaňkdan köp bolsun diýän i plýus hany goşmaça sertifikatlaram al diýän öz okajak ugruň barada mysal üçin bir ýerde Udemy-den alandyr ýa-da Coursera-dan alandyr şol ýaly bir nemeden alyp bilersiň diýip. Aýna bir ädim öňde bol diýän da beýlekilerden tapawutlan. Ondan soň şo neme diýenden ýigitler göni şo diňe mugda okap bolýamy ýa-da şon ýaly stipendiýa barmy? Hawa, şony senem öz şo barada bir nemäňem aýdaý hany, nälet diýsem göni şeýle berilmeýär hany, diňe şo toý gününem togsan alanyň bilenem ýokdugyny belli-dä onuň. Indi olam ýene ýaňky gowy sorag. Baý şäherlerde stipendiýa köpdür. Eger-de kiçi şähere gitseň stipendiýa az. Meselem, Rimde ýaňky jigim okaýan uniwersitetinde stipendiýa bar. Stipendiýa köp hatda. Ýöne ýaňky diýşiň ýaly ýa üstünlik bilen almaly, balyň ekzamene girende bahalaň gowy bolmaly ýa-da need based diýýär. Seň maşgala ýagdaýyň ýetersiz bolany üçin saňa kömek edip berýär hökümet. Onda bizde ony almak kynrak ýaňky hökümet tarapyndan kömek almak bizde kynrak ol dürli resminamalar soraýar ol bul ol biraz kyn. Ýöne üstünlikle onda ýaňky ýaly okuwyňy gowy okasaň we ýöne okuwyňy dowamly gowy okap gitmeli. Birde pese gaçsaň bolanok. Dowamly okuwyňy okap gitseň onda stipendiýa alyp bolýar. Alty müň ýewrom näme berýärler öýdýän. Nä ýyllyk? Hawa. Ondan käbirleri sekiz müň ýewro berýär, käbirleri on müň ýewro berýär. Şoňa degişli. Ýöne ol stipendiýalaryň köpüsi bakalawrdan, bakalawrda birazjyk bar, mastra garanda, mastrda köp. Mastrda gaty köp. Bakalawrda köp ýurt mysal üçin Dubaýda alsak-da, Dubaýdaky şol Angliýa uniwersitetleriniň filiallaryndan zat alamyzda, şolar meselem göni stipendiýa özüňe elden cash ýa-da kartyňa geçirenokda ýyllyk tölegden düşäýýär. Mysal üçin azk beýleki okuwçylardan tapawudy bolsaň ýigrimi göterim zat şeýleräk stipen neme skidka etýär da ýyllyk okuw tölegiňden. Ondan kän edenok hiç ýerde. Ýok ol olam taktika şula okuw tölegi gaty gymmat. Hawa. Ýigrimi prosent hiç zat. Italiýada okuwçylara stipen, skidka berekkä ol. Müň ýewro, onam döwlet üstünden töleýäň welin, näçe bolýar ol? Üç ýüz ýewro, üç ýüz dollar bolýarmy näme? Hawa, şoňa-da ýetenok. Döwlet kursundan töleseň, üç ýüz dollar bolýar. Üç ýüz dollara aýfon alyp bolar oňa. Şo-da. Onsoň, ol bir aýfona okap bolýar Italiýada üç ýylyny. Aw, aw. Ondan, ondan arzan okuw Italiýada däl, bar dünýäň hiç ýerinde-de ýok. Aw, esasy şol ýöne häzir bägden, başdan şol häzirki okuwa girjek bolýanlar öňräjiginden ýaňky taýynlygyny görüp, şol TOEFL-nyň, SAT-siniň, IELTS-nyň i plýus ýaňky öz ugrundan çykaýjak ekzamene taýynlyk görip nem etseler, Hawa. Ýa-ni. SAT-ňa bolsa gerekgäl, italýanlaryň ekzameni. Ýöne SAT-iň ýok bolsa, Bulaň öz egzamin eme arzan plýus emem aňsat SAT-den. Özüňkini girseň gowy. Ýaňky o o tarapdan. Hem taýýarlanmak köp sorag ýok. Bir sagatda gutarýar egzamin. Elli altmyş sorag. Bi gysgaça şo şo nemede-de aýdaýaly, indi egzamine islän ýerinden girip bilýärmi ýa-da mysal üçin olar tagam belli bir wagt berýändir registrasiýa bolan bolandan soň, mysal üçin şul günde şu sagatda egzaminiň bolýar. Ol neme berýändir masalan islän ýerinden giri bilýändir ýada bar dämi internetini çekýäň arkaýyndan Hawa internetden girip bolýar ýada uniwersitetiň özünden girip bolýar iki wariant indi ot o taýda şeýle egz ilki egzamine girýäň soň uniwersiteti tabşyrýaň SAT-de bolşy ýaly ilki SAT girýäň soň uniwersiteti tabşyrýaňa edil munda-da ilki egzamine saýlaýaň egzaminler ýöne üýtgeýär Sen science okajakmy, inženerlik okajakmy ýa-da ýaňky ýaly gumanitar bilimleri okajakmy, biznes okajakmy, şoňa görä girmeli edamyny üýtgeýär. Walla şondan hem elli prosent alsaň girýäň, hemmesine de girýäň. Elli prosent alsaň bolýar. Saňa arkaýyn neme edibermeliýem, prosýa bermeli bolýar-da. Käbir pes bölümler bar, aýtdym-a, noldan ýokary alsaň bolýar. Düşnükli. Nälidir gysgaça jemläýelim onda. Hawa, jemläli. Onda indiki sapara, indiki sapara masterler gürleşýädikmi? Onda-da Belgiýa, Belgiýa barada, Italian Scholarship-em açylýar ýakynda. Belgiýanyňky açyk şu wagt. Şo barada gürleşip bileris. Ýa olar ene Belgiýa on müň ýewro berýär her ýyl, iki ýylyň dowamynda okuw tölegiňe mugt üstüne on müň berýär. Italýanlar hem hem okuw tölegiň bolup üstüne 8000 mara ýa-da 8000 mi? Şoňa meňzeş bir zatdyr. Neme bul biz başda şun ýala efiri üçe böldük. Mysal üçin hem gysgarak tutal diýdik. Soňdan görenler hem kän neme etmän derrewjik mazmunyna düşünip neme eder ýalyk. Nesip bolsa indiki efirimiz hem master hakynda. Ol hem şol ýene Italiýa neme Belgiýa şo ýurtlar Ýewropada umuman Ýewropada master hakynda bolar. Ol hem ýene şun ýaly ýarym sagat şeýleräk Ortaça bolar. Oňam gününi, wagtyny, sagadyny nemede goýduk, instagramda goýduk. Ondan soň goşmaça ýene soraglar bolsa kommentariýadan hem edip bilerler ýa-da DM-den hem sorap bilerler. Şeýle gysgaça nemedäýeli onda, gitmäýeli. Hawa, bolýar. Şu soraglar bolsa öňünden ýazsalar hökman Hawa, onda ony nemedem ederis daýy nesip bolsa, storda zatda-da goýarys, paýlaşarys, sorag-jogap nemederis, şoňa görä-de